Manda un barka sedu, mosinhu, di kel jetu dja ben. Mosinhu, claru, verdadi é pa fla, ma munta algen ka ta konta verdadi na. Mas prontu, kada algen ku si boka ta fase kusa ki kre. Mi N sta li, oxi, sugundu, ô bebe. Mosinhu, ken ki ta bibinha undi ki sta? Nhos bai ku temor? Xaxaxa, omi ta buska bira di si manera. N ta pera ma tudu ken sta dretu na padi di Dios. Di ki jetu, li Lisboa pa tudu kuma un gladera. Mosinhu, nobidadi pa nhos, ken si? Fofokeru undi nhos sta? Fofokerus N ta spera ma nhos tudu ma nhos sta na pas N ta spera ma tudu fofokeru ki ta majita língua na vida di algen dja txiga ténpu pa nhos para língua di algen pa nha bai djobe nhos família pabia na ténpu ki nhos sta pâpia na vida di algen é ténpu ki nhos ka ta trabadja nhos ta faze nhos kusa nhos larga di preokupa ku vida di algen nhos larga di konta mintira ómis i mudjeris. Nho la la pa para di di labanta algen ali abi nho se preokupa ku nhos kabesa ku nhos kaisinha ku nhos biroti nho dexa algen ta fase vida si ma e ta kre ason monti algen ta manji ta linguada na vida kel otu pamo ka ta fera ja dadu pamo ka ta ba ba bau eu família ha pamo ka ta eu família bu fidju ku família ki sta lonji la tera bu ka ta bai ami no ami ami n ka ta me nhos o mundu n ka meste nhos Mi ka nhos kolega. N fla nhos kantu bes, mi ka nhos kolega. Omis i munher, mi ka nhos kolega. Ami N ka meste nhos. Ta ben kusa? Nhos ta un lata di lingua rarus, un lata di sen vida ki N sa ta odja omis i mudjer, ma mudjer sta más tola. Nhos ta ntende? Mozinhu, ami, ami, ami é un omi asi mas ta fla, mi N ta konta nha mintira sen duvida. Mas é tristi pa un algen ta fla un kusa ki ka verdadi. Ami N sta li, nho a Kauverdi mi nan. Oxi N ta sta la nha tera la ku ki min da Min ka ta di barku Di barku Mo sinhu argen ta ta konta mintira di argen Mo sinhu si u ka si un kusa u same ka verdadi ka bu fla Pamodi bu ta pensa mo a ta ri abes manhan bu ta txora mas rixu manhan bu ta grita bu a sentini Nos tudu nu sta na mundu, pa kuzê? Nu ka sta li pa nu N fase ken maldadi, nu ka sta li pa nu N fase ken runhesa. Ka bu atxa ma bo é midjór ki ningen ô ningen é midjór ki bo. Nesse tempu atual, monti mudjer ta intxi bóka ta fla, Nha maridu. Bo sabe kuzê ki é maridu? Monti ómi ta fla, Mudjer. Bo sabe kuzê ki é mudjer? Mi N sta li, mi N sta li, mi N sta li. Ai mi nka so mama nau, nta txupa tanbe Ai un monti un omi ta fla mi ten mudjer Nha nu ten mudjer Un monti mudjer ta fla nha maridu Nha maridu kusi? Nhos nhos sta ta konfundi maridu ku ku ku nho maridu nhos sta ta konfundi maridu ku ropa ku sapatu Ami, pa N kre sabe, N gosi ken lenbra fla, N ka kre nen papia na kes asuntu li pamodi mi ka ten tenpu di palhasada. So ki ami, ami ka ten apoia ningen tanbe ku pe fla un kusa pa N fla ma e verdadi. Ka si. Mosinhu, ka nu invadi vida di ningen nau. Nos tudu nu sta na mundu. Pa ke ki nu sta na mundu? Pa nu spera pa un algen da un topadu pa nu kore pa nu fla ki bo, bo bu topadu ka ta fla. Si ten un monti di nhos lixu ki sta li. Si N fla ma N deta ku bu mai, bu ta kridita? Si N fla ma bu tene obu trankadu dentu kajera, bu ta kridita tanbe? Si mi N fla gosi nin sin manhan kume bu mai, bu ta kridita? Ka nhos kridita na tudu kusa ke ki N ta fla? Munti algen ata ben blokia nhos pa N ba na nhos, pa nhos ba pa infernu pa mar. Argen ta koban ma N deta ku Alexandre, ma isu mata kil. Mosinha, si argen si fla ki ma N deta ku Alexandre, é mintira. Kila nunka, nu ka, mi ku Alexandre nunka nu ka ten nada. I el nu kustuma, istu é, na kes, na kusa ki ben li, ami N ka ten nada ver ku se, se, se ba briga ku Alexandre, se N ten prubléma, N ka ten nada ver. Ma ami N ka dita ku Alexandre ti oji. Di un monti di konbérsu ki ben ami ke na ti oji, ke nu kustuma troka mensaji, ma nu ka konxia mi ku Alexandre. I nen ka staba ku Paula, pa N fika, nu ta sabe.

Má N ka ta seta tanbê pamodi ma nu sta, ma, ma mi, sima mi ku Paulu pa N fla, pa N seta kuza ki el fla. Kizê, mi ku Paulu Alexandri nu ka ten nada ti oji. Alexandri ti oji ka bo riba mi, riba di kama, sima kikê N ka ta fla. Mi N ka ta obi ken ki fla, purkê mi ka, mi, kel-la ka ta interesa-m, ka ten nada aver ku vida di ningen. Paulu é grandi, mi é grandi, N ka ten nada aver. Mi N ka krê ma ningen konta mintira pa fla kikê é verdadi. Mi ku Alexandri nu ka ten nada aver, nu, nu ka, nu ka ten nada. Mi N ta rispita el sima nha família i ka ten ningen ki ta punu-s el mai. Mi, ami, kasa, Alexandri muda pa se kasa, N bai un bes. Un bes sô ki N bai. Ami senpri mi ki ta txoma, N ta fla-l ma N ata kume la. Ami ti oxi el sta ka fronta-m. Ami N ka sta ta ben djunta pamodi nu sta mi sta ku Pol pa N djunta ku el pa N ben fase maldadi pa koitadu. Munti algen ta fla ma N kume. Ami N ka ten nada ku el ti oxi. Algen ki ta fase merda ka ta fladu. Mi ti oxi el sta ka fla-m nada ti oxi. Nen beju na dadu nu ka da ti oxi. Tio ti ti oxi kila é nha verdadi ki n ta fla-l nu ka ten nada ti oxi n ka ta ben djunta ku pola pa mi ben pa mi ben faze kusa diós ta mata-m propi n ka ta xama el nen nha família mi ka ten nada ku el dja ti oxi ten ses prubléma é diskuti-l diós es é dôs grandi ok es é dôs algen grandi si un si un mês ten mi n ta atxaba na kes pontu li el ta mi txomaba el ta xintaba el ta papiaba kómu ki é pâpia pa ka.

N ka sta li pa mi N pâpia nada, sô ki si Paula fla pa mi N ka odja avidu ti fin, ami N ka krê obi, pamodi un ta ken ka ta fla ma Paula fla ma N deta ku Alexandra, algen manda mensajen ma N deta ku el, sô pa nha fla mi ku Alexandra nu ka deta ti oji, nen beju na ladu nu ka da ku el ti oji. N ka krê pâpia na kes asuntu li, mi N krê pa tudu algen sabe di si ratxa kadera, ami úniku kuza ki N krê na nha vida

Si pola si pola fla ma manteni obu dintu ka nhos ta kridita si pola fla ma ndia ta komu ma nhos ta kridita nhos kuidadu ku munti palabra ka tudu kusa ki ta flaba nhos kridita nau nhos nhos kridita nau ami ka ten kontra di pola ten nada ten nada ver pola e grandi pola ta fazi sa ki ke kre mi ami ka kontra pola ka kontra xan ka ten nada so ki mi ami si ka fazi un kusa ka podi fla ma nfazi. Ami N ka sta ben djunta ku algen pa pa mi N fla ma N faze un kuza ki N ka faze. Si es ten ses géra, es ten ses prubléma, kel-la ka ten nada aver ku isu. Fla kel ki é verdadi. N ka ten nada aver, N ka ten nada aver ku es Deus ki é ta pâpia. Mi N ten aver ku kes diabu di asasinus ta ben ta ben txiga na mi ten fla-m pa pa ta bai ta kóre. Sabe kuzê ki N ta fla? Ami N ka meste nhos. Nhos ta intende? Nhos ba sabe di nhos ómi ki ka ta liga nhos. Ô nhu ba sabe di nha mudjer ki nhu ata kume pa nu mata kabésa Nhu dexa nha vida di mel pa ta mi nka nha txoman Nha kóima nka ta da pa ninhos Nhu dexa-m nha npas Ami na nha kabésa ki sta nha fidjus ku nha mai ku nha família U restu pa pa puta ki pariu Kada ómi sabe di si vida Kada algen sabe di si vida Ka meste nen fika ta pâpia txeu Pa mi nka meste ninhén I tanbe nka N ten un rekadu pa N da di algen N da pâpia ta anji ki ata manji ta pâpia na nha vida Na óra ki ata pâpia na nha vida Mi dja-u bas Bua kau ve di ba djobe bu mai ku bu família. Ki acha ki yo skese de pama pero enkuantu a ta pensa na so na vida di Nelson ami nha vida é grandi mo senhor ami nta fasi nha vida sima nta kre ami mamai padrinho nha ki koria nbiku é ki mi nta é ka nun omi ka nun mudjer nau ami nta fasi ke ki nkre Alan sta li ngatau é nha famia la kau verde ninguem ka ten nada ver ku nha vida. Úniku kuza ki N ta fla nhos, Nho pas ta bdi nhos Rakel ku Nho dexa vida di genha N pas. Ami N ka ta, Nho ka infla kantu mes pa Nho dexa nha vida N pas? Ami N ka mesti nhos. Mi N ka nada, mi karega omi, mi karega infasi vida. Nhos ta pâpia na vida di algen, Nho ka ti dinheru nin pa Nho bai o Nho família, Nho ta fika nhos ta pâpia. I ten mutu ta fla, Nau, di ki jetu ka ti dinheru? Ten makaku bia i kontra ku mi planeta, bo ka obi di ku ta bai. Jolin, sta li.

Tudu kusa ki nho flanu, nho skrita, nho ba na redi sosial ka nho ba saúdi, nho ratxa kadera, tudu algen fla ta flanu i si nho korda nho bai nho dja e verdadi pa ka manda mensaji nta blokia nhos moku nho son data di lingua rara ku fofokeru aki algen fla si video ka pa txoman pa flan i pa ningen ka limia nha nomi na facebook ningen omi o mudjer. Dja-m fla pa ningen ka límia nha nómi na Facebook di ningen. Ami, N ta oiba bu vídius, N ka ta límia nómi di ningen pa identifika-m na nvídiu di ningen, nen di inférnu di puta ki pari, pa ningen, pa ningen, ma ningen, ningen pa ka límia-m na nómi di ningen. Mi si N krê pâpia ki ta pâpia mi, mi N ten bóka, mi N ten mô tanbê Pa ningen ka fika ta manda mensajen ta ben kasa N kabésa p'k'é mi N ka nhos koléga Porra, mi ka nhos koléga, mi N ka meste nhos Ba ta merda di kuzê, nho ta ben ta ben pâpia ku mi Ta pâpia ku el, é otu ki nho ten fazê Mi N ka meste nho pa nho ben fika nhos ta nhos ta bu ka-m prubléma Ami nha pensamentu é nha fidju ku nha mai ku ku nha kabésa Ku restu ki ba pa infernu Nton, ta fika ta manda mensajen pa ka txoma-m, karalhu! N ka meste tinha osi ka nha txoman. Txoman pa ke? Pa ke ku ta txoman? Ku ta txoman pa ba trabadju? Ku ta txoman pa oran kapiton? Ku ta txoman pa oran karni? No, pa txoman pa ba sabi di vida di algen. Mi N ka meste sabi. Ningen ki fase video o ka pa txoman pa fla Nelson fladu ku meste fla. Ka meste ningen pa txoma-m pa fla Ami é grandi pa ningen ka txoma-m pa fla Nelson Sadu Kel-li N fla-m ô é vídiu Kel-li fla-m Sô é vídiu Bi oi bo sô Nin ten tilifóni pa N djobe vídiu Pa ningen Pa nun diabu ô dimóni pa ben txoma-m Ô pa ningen pa ba komenta Pa komenta pa lima nha nómi Isu más akidu i N ta Djon N ka ten ténpu pamodi N ta Kauverdi N ta ben xinta N ta intra na Facebook i N ta ponta djo Tudu kel ki lima nha nómi N ta blokia Moku. Kanta mala nha pai, nha pai fala, puta ki pari! Primeru bes na nha vida ki nha ta kobra algen kel-li. Kuzê pamodi? Ami, désdi ki N tinha nha Facebook, nunka N ka limia nómi di ningen na Facebook, nen ninhun algen ka ta pinta ku-l pa ka limia nha nómi. Si un meste nha txoma-m li, ka mi N ba mustura-m ku algen ô ta koba-m ma mi é isu, ma es é kil, ma es é isu, ma es é kil. Tenpu teka ki sta li. ki sta li ki e rebenta e kapiton pa truka-m ku ladera ka e ta e ta fla e ngoi na komentariu pa pa pa mata-m pamo ku ka fla tanbe ma ma nkumeu na npresa di merda nhos ta un data di nhos kel algen ku ta oi mas ta kondenau e kel algen ki sta mas puteka li gosi nhos e ta mexem mutu rixu nha fla nhos ami Vidu di ken ki for N ta odja nhos Ka mi es ti txeu ma N panha-l da N testemunha Pamodi ami N ka ami N ka ta muda ku nhos Mi N ka odja-u tra nada Ami si N ten un kusa pa N fla N ta txoma N ta fla ka nho pa nhos é kuzê Ma nu ten ki tra-sa pa N da otu N da-m presta fla N si ma N ten ki da-s satifason Mozinha ba pa bo ka ta sabe di bu maridu Bu sabe di bu ratxa kadera Bu sabe di bu família Kuzê ki mi N ten aver pa N ki N ta da-u satifason Si N kume N ka kume ami N ta deta ku bo N ta muda ku bo. Puta ki pari nhos pa pora Nha na tempu ku ta ba fé na na bu tera ku ta sta vontadi pamo diabus na ta ko nhos komenta pa ka lima nha nomi pa ka lima nha nomi pa ben pa ben ami ka kre prublema mi si mesti po nda nda nda sta la na kasa tudu dia nda txoma mi ta fla li se ten kusa ben flan e ka ta la tra na facebook e ta txoma mi e fla ami.

Nen si da kazu ki munta obu di meu. É kuzê? É kuzê? Argen ki akustuma bua riba mi, ki N fla-m tukusa fasi, ka ta fladu. Sta un munti na N presta ki sta li, Ya nhu e ta komenta na kuta di Paul, pa Paul ma nrabentau kapiton tanbe. Ma kila ku e ta fla. Pamodi e ka ta fla Paul nrabentau kapiton ku tema di untu kas? Ta komenta pamo nka ta dau mas. Inda nduvida pa nka dau mas propi. Nhos ka bali nada propi. Algin bo kre munta so bo. Nau, nha nhoia argian ki rabenta pa truka nkulai da ku maridu ta fla, ta fla pa kori ku mi di kasa. Au pensa ka ta trabadja? Au pensa ka ta trabadja? Au pensa ma kasa un ki ten na mundu? Nho sa ta konfundi. Pamau ni munti nho ke ta komenta, nho tene gana di di sta na lugar di otu argen, nho ka ta konsigi. Nho ta un data di lixu, bata merda. Nhos ta ba na kuta di fora, nhos ta komenta, nhos ten manda mensaji. Kil nhos pensa kila ma mi ki ma mi é dodu. Nhos ta un data di na mpresta. Djob kes ki mas puteka bu ta ta komenta ta koba. Wa pa Instagram ma e ba bu tras. Wen pa li ben pa ka li ma nha noi mo si. Pa ningen kre koban, txoman bu koban. Ami ta fasi nha vidius. N ka ta li me nomi di ningen. Mi si mesti pon ta txoman la na kanta keta pa pekol. Nhos di ku se o ken ta txoman ta flan I suma Zaqueu, pa N fla-u, ami i el xa nu ka ten nada ti oji. N ka ta ben guarda, nunka nu ka ten nada ti oji. Nhonha nu ku so pabia di tilifoni sin. Ma kantu i fla-u tilifoni, mi ku Paula nu ka staba, no. I ka kontenti nada ka ten. Da so, no, mi ka ta reporta inda, mi gosi ki N ka ta bai. Ami N pabia ku Tapi. Tapi fla-m ami di ke jetu, ami, ami, ami, ami ki ta manda. Tata di fofokeru na npresa ta fika ta kasa nkalé é kre kume kapiton so es tata mudjer ki ten maridu ki sta na npresa é verdadi pa fla por ta komenta nhu é komentariu ki pagadu propi ta komenta ah kili kila kili kila kili pamodi nka ta rau kuma telu mas. Dja gosi ya bu ya ya ya bu ya ya bu ta junta poi un na presa di mel ki fika ku nomi di ku teka ne kansa kabesa ku kansa kabesa ku toi soti aku txia kasa modi ku ta pula parodi tenho kantu bes ami ta fasi nha video mo sinhor ami ka ta li me nomi ningen mesmu mi ta komenta kusa di algen ami ka ta. Mi mesmo nka ta liga nomi di ningen, mi nta fazi nha vida, nta brinka ku nha brinkadera. Ami nka ta ben li, ami so su ben koba li nsin, nta li meba bu nomi. Ami nka ta bai na komentariu di ningen pa nba komenta pa nidifika nomi di algen. E poku algen, ma e mutu difisil. Nsa ma si algen li ka ta fla nesa, nunka bu ka konsuma poku osa pa nlima nomi di algen. Mi nta ruspeta kasa di algen. N ta ruspeta. Nhos ta ba konta mintira pamodi i sifradu ma N kustuma kume bo, ku bu mai, ku família, ku bu maridu, ku tudu. Bu ta kridita? Nhos tinha boka i boka i boka ta pâpia pa monti kusa. Má ki ki boka pâpia ki é verdadi? Ha? Nhos nu nhos nu konprende, nhos nu ntende. E ten sereza ma monti kusa asin. Má di ke di ke asuntu ki ami N ka fla nen ka oja na. Pa mi N ka ten paxénxa di oja vídius, di oja paranóia. N ka ten paxénxa. É pur isu ki N ta fla. Minha, aquela, nga ta fla que coisa aquele alguém flan. Nga ta flan, mas que Mapola flan. Min fla, aquele alguém que flan, Mapola flan, man come, man come Alexandra, nho deixa conta mentira. Ka nhos comenta, man come Alexandra, nunca come Alexandra ti hoje. Nem beijo na lala nunca da ti hoje. E nem Alexandra ka ta cansa cabeça, assim, man ta flan, pamba, só mi ki ta txomal. Como? Claro. Koda ta rabenta, un ki é más fraku nu ka ten nada ver. Ke ki N fla ya N fla, ma mi N difende nha kabésa, mi ku el nu ka ten ti oxi, mi nunka nu ka ten nada ti oxi. Nunka na nha vida nu ka ten nada, nin nu ka ta ten, N ta konsidera el komu nha irman. N ka ta ben, mi si N kume, N ta fla ma N kume, obu di meu. I kuzê? I si N krê kume oxi, N ta kume, ken ki ta stroba-m kume? Nton, é kel ki nha N krê sabe, ningen ka ta manda na mi, nho ka ta intende. Ami N gosta pa ruspeta mo sin Nos nu kuidadu ku ke ki tra dintru boka Nos nu pâpia ke kusa ki N ten serteza Ka nu kunfundi un kusa ku otu Mi N ka ta ben pa mi N ta konta pa ningin Mi so kel ki algen fla-m Nhas so fladu mo kume Alexandra N ka ta ben fla-u kel algen pa N fla-u un kusa Toma kuidadu ku boka Sua ta ku medu Kel-la é bo ki sabe Ku ben fla ma N kume un algen ki N ka sabe Ki nho ka sabe Ami N ka kume el Nu ka kume kel Alexandra ti oxi. Má prontu, N ka krê pâpia na kes na kes asuntu li. Ami N krê, sa kuzê? Ba féria. N ta manda nhos tudu pa li, pa nhos ba kanba na mar, pa nhos sabe di nhos vida, pa nhos sabe di nhos ratxa-l kadera. É kel-la ki é kuza ki nhos ten ki ta fase pa nhos sabe di nhos kabésa. Ka nho, é ka tudu kuza ki bo ka ta pâpia ki é verdadi. Mi N pode fla gosi di Nsin, oiaia N kume kes ta flanu di Nsin, nhos ta kridita? Nhos ka pode kridita na tudu kusa ki N ta fla. Fladu, fla ka ta skrebe, nhos kobe ta fladu. E kila, pamodi munta ki N ta ta komenta, ta ta ko, ma mi ma N ta fasi vidiu. Ten un mina la di Merka, un badia di merda la, ku ta komenta, ta fla ma mi ma N ta fasi vidiu i sima es aki ma es akilo. Abo pamo, abo si fladu ma ma N fasi un kusa, bu ta kridita fladu fla? Ki bo bu ka sabe mosinho kudiadu ku boka boka su ka laba ta txera feri nho ka sabe kila ami nka sta ben pa mi pa mi nhu ta ku ningen pa mi ben abandona algen mi nka kumi nka kumi si e fasi merda otu merda kila nka ten nada aver mi ku e nu ka ten nada ti oxi e nu kustuma troka mensaji sin ma nka sta muradu dintu ku pola nka staba na nka nu ka sta mi ku pola e dja sabe si e ka kontenti mi go e kuzê mi ami e omi e grandi pa pa pa pa nsobi nha prublema nton ave u ta sa sabe u ta sabe susta pa ami uniku sa ki nkrê. É pa tudu algen sabe di si kabésa, pa preokupa ku si vida, pa tenta. Mosinhu, nu kuidadu ku kusa ki nu tira boka, pamodi un fitisera ta. Fitisu ta bira kontra fitiseru, nhos sabe. Ami N kreba oja nha familia ku pas. Algen ta fla-m, N sta na tilifoni, bu ta bri, bu ta manju, ta atxa más di 200 mensaji. Ma N ta da konsedju ma N panha tia. Ami nta txoma dia pau difindi nha vida pamodi e e nu ten ruspetu pa el e nu kustuma troka mensaji me ma e ke sabi kusa ki nu papia sabi kusa ki nu papia ma ka ka ten nada aver ku munta nu ta entende munta algen ta nga ta fla nga ta fla ki bo na fla nga ta fla algen mensaji ki algen mandan ami si munta munta ka ten ningen ki ta manda na nha kariera mi kariera di meu ten munti mudjer. ki ta manxi ta munta ma omi ka ta kre pa munta nau ma e ka mi nau ami n ka ta manda na kapiton di ningin ma na nha kariera tanbe ningin ka ta manda na el ami n esa di ki jetu nos tudu nu sta na mundu pa nu ruspetu nu ruspetu nos kabesa nu ta ruspetadu nos tudu si nu xinta nu pensa nu kria burgonha pa txiga tenpu ki tudu algin toma toma otu inisiativa na vida ami. Tudu ken fasi kuza ke ki gosta ka nhos pul la na mediu mosi ka ningin li ma nha ta komenta pamodi nha pa nho komenta pa nho ben koban di un kuza ki nka fasi n ta intriga nhos dios ku mar pa nho ba pa mar e ti si kuza ki nta fasi pa nho ba pa mar mi nten djobi komentariu un pa un n ta blokia nho muku n ka nka fasi pamodi n ten n ten munti kuza fasi n ben ba fera di rapenti n ten munti kuza fasi n ten blokia nho muku. Pa nhos, nu ka meste nhos. Si sta mil algen ta blokia mon ku, nu ka meste nhos nau. Anhos ka ten ningen ki ta fla nhos un kusa ki nhos ka sabe pa nhos sta koroba algen atoa. Ami ningen ka pega-m riba ningen ta kume mon ku ta fla ma N kume. Pa ka fla, ko fla, ka nho fla, ka nho, ami N ka ta seta nhos, N ta blokia nho mon ku. Satanás di merda, lixo di merda, nunca meste nhos. Ente kuzê? Ki ta korda atrás di nhos? Nton, nhos ta um monti, nhos ta ben pa mi, nhos ta fla um kusa, nhos ta korda atrás di mi, nhos ta fla Paula, nhos mostra nhos ami. E nhos fla di ki jeito nhos ka ta intendi inda? Na vez di nhos sta li, nhos ta pâpia na vida di algen, nhos ba na nha kanal, nhos subskreve, nhos partilha vídios pa nhu pa nhu subi na vida. Ba na múzika di Ulisses Medo, bu partilha pa subi di vida. Ba sabi di bu marido. Nau, bu sta li na internet, bu ta da. Bu ta bu ka bu ta bu ka ua pa fesibuki dia ua pa fesibuki pa ba ua pa estagrama dia u bai ami na estagrama oji dia bu ta ben flan ma flan ma nga ta ma nga ta ku mi alexandri sin ku mi ku kuzê ki ten aver go mas ingrasadu go é kel odimoni ki bai entra go mo sin ki ian rabentê kapiton ku maridu dentu kasa ki nen fiju ke pari ka sabi se di mos o di meu. Ta komenta ta koba ta koba Yo li pa longus n ka yo li ami bentu sta djeu dimas ami se ka bu ta dan dor di bu koitadu di bu maridu nunka mas bu ka ta koba ningen abo abo parsema komentariu di djeu parsema un ba komentariu nunka mas Bu ka ta koba ninguém na, na, na Instagram, mas sem bu sabe. A mim sim, mas também pode fazer vídeo. Nho catou é José, Flamengo, comprar sapato de 14 mil euro. É verdade. É que o Flamengo tem 200 carros. É verdade. É que o Flamengo é sereia. É verdade. É que o Flamengo me cai de avião. É verdade. ka nhos ben fla-m tandon kusa ki nhos ka sabe mos. Pamodi algen ka tudu kusa ki N ta fla, ô fla-l fla ô para ka fla, pa ningen ka txoma-m pa fla-m, pamodi nho, nhos é ka, nhos é ka nada. É pa sabe di nhos kabésa, di nhos família. Ta N manda mensaji Nelson i fla-l ma bu ka ta fla-nu, ta komenta na, na vida di algen, ta, ta manda, ta komenta, ta lima nha nomi. Nhos para di, di, di, di, di ser runhu ku algen. Nhos para! Ami si Paul ten un kusa pa fla-m, el ta fla-m la na kasa, el ka ten nada ki el ba fla-m na video. Txeu ka dja fla-m la na video. Si, si na kazu ki Paul fla ma N kume Alexandre, fla-l si el pega-m. Fla-l si el pega-m. Mon sinhu Paul ka ta bai truku si el ka pega-m ti oji, mi ka pega-m Paul dja ti oji. Ami N ka sta di pâpia un kusa pa ningen, ma N ka ba modi ma, ma, di, di Paul ma nu sta djuntu, ma N ata fla ma un kusa ki ka sin. Nau. Deus ta mata-m. Deus ka ta janga nen un, é nha fidju propi. Nau. Mi ku Alexandre nunka nu ka ten nada, nen beju na dadu N ka ta lenbra ma nu da-l ti oji. Otu ses pulema es ki sabe. Ami nka ten nada ver ku ke ki Paul ta fase, ku ke ki Detlef ta fase, ku ke ki Mia Grant ta fase, ke ki nkrê. Mas ka pa fla un kusa ki nka fase. Ke nta difende nha kabesa. I ningen pa ka bai na Facebook di ningen fale ma nha nomi. Oji njo N tene três mil i tal pididu amizadi, ma es é kre un restu lixu pra mi. Di kes algen ki más ta sta di ku bo li, sta un metadi é un dimóni ki sta li, un metadi é xuxu ki sta li, un metadi diabu ki sta li. Má ta kumesa di kuda bu algen ku ta ba pon kau, ba tikitoki, ba tikitoki, ba instagram, ba instagram. Kel-la ki ta oja diabu. Es ta sta, es tene graxa lugar ki bóla sta, es ta ben buska kel ki ten koba-m. Bu ta koba-m na un kusa ki bu ka sabe. Mos oja bo, awa ki é barku. Abo kel mar li é di meu. Kel mar li é di meu ki N kunpri. Nho komenta ma N ka ta konta mintira. Mi N fla bozinhu, tudu kabuverdianu ta txoma kunpanheru di manu, nha manu. Má nha pai ka kumisi ma é di oji. É manera di el ta trata-u. Mi kantu ki nu konxe ku Alexandra, el parse-m komu nha família. Si nho ka intendi, nho sabi nhos kadera. Bo ta intendi? N ka ta ben komu nha familia. N ka ta inseta ningen pa ben fronta-m pa mi briga ku el. Ki el ka fase-m nada. Mi ka fase-l nada. N meste nada. Ma pabia N ka sta N kabesa, ami N ka ta fla asin, ami N ka sta xatiadu pamodi di si Paula fla o ka fla, pabia ami N ka obi si el fla o ka fla. Ami nha ta ba manda claro pa Jesus nunka manda mensaji ta manda mensaji nunka nha manda mensaji i di un tempu ka pa kumenta pa nha manda ninhun nome su kre lima nome lima nome di un maridu su kre lima nome lima nome di un mudjer ka lima ninhun nome nta penta bloke moko nha fla nhos mi nfla mi nha tia pamodi ten un munti algin ki nta txoma ku medu di manu. Kela nhos ka sabe kuzê? Kau Verdiano ten ki maneira ku ta fazê. Kela é nha primu, nha tia, maneira di pâpia. Maneira di pâpia. É ka kuza ki é sukundidu. É kel-li ka kuza ki é sukundidu. Ba, ami N ka ten kónta pa ningin di nhos. Si N fla nha tia, Ô munta, N ka munta, ka ten nada a fazê. Ma N ka ten. Mo sin, kuza más três ki ten na mundu pa un ómi fla-m, E kume un algen ki el ka kume? Má kel-li ka primeru bês. Poku ténpu li, algen ta fronta-m ma N kume tel fla-nu ki N ka kume. Otu ta fla ami, ami, Mozinhu, nho fika dretu, nho sa pa, un monti di nhos, nho ba sabe di nhos rabadia ta sindi nho midjór, un monti di nhos ómi, nho ba sabe di nhos família, nho ba, nho féria. Kada féria ta ben di sin, é ténpu ki tudu algen ba féria pa odja se família. Kel-la ki é bon pa nhos. Nho fika dretu.